Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn. Mayoka Spas. Dacia Malta. Amrita Footcare and Wellness Centre. Valletta Glass. Burger King. Ferrara Casa.

Angel, Angel Kuxkiri, taf x'qisek illum? Mm. Qisek prinċipessa ta' Disney. X'għalek hekk? Kif inti? Jiena ok.
Inta ok?
Angel, inti naħseb għandek wiċċ l-iktar jew fost l-iktar wiċċ Maħbuba u Malta. Hekk taħseb?
Jien ċerta, mhux naħseb. Ara x'inhi ħelwa dalgħodu, you made my day! Għax
kulħadd jaf il-ġid li tagħmel int, ovvjament meta ngħid int qed ninkludi wkoll lil Reni, tajjeb, għax naf li intkom tim u t-tim kollu. Però llum ħa nikkonċentraw naqra fuqek, Anġel. Tajjeb? Tajjeb. Inti mela Putin u twaqqaf fl-2002. Tajjeb. Spjegali naqra l-ġurnata tipika tiegħek fix-x'ħin tqum għax naħseb għandek ħajja mimlija u għandek tifel. Iva.
Ukoll ta' tnax-il sena. Spjegali hekk ħajja tipika. Ara, jiena Mela, Reni u Doktor Calvagna bdew ħbutinu. Sewwa jiena ma kontx għadni neżisti, kont għadni pikkolina, għadni l-iskola. U mbagħad ġejt sentejn wara. U ma tkunx taf l-ewwel ħaġa ħbutinu kemm kien se jikber, u bdejt qisu ftit ftit għax kont inzertajt fix-shift ma' Reni. Issa nitkellmu, issa nitkellmu kif għażilt li ssir nurse u kollox. U E, issa, il-ġurnata tipika tiegħi hija li jiena nqum f'xi l-erba' neqsin kwart ta' filgħodu, e, nipprepara l-lanċ għat-tifel tiegħi, nlesti l-affarijiet kollha li għandi lesti, e, u noħroġ kmieni għax-xogħol ħalli ma nsibx traffic u anke jkollna dak il-ħin daqsxejn kwiet biex nirrispondu l-emails qabda- qabel Int jibda. u Reni.
Eżatt. Tmorru passiġġata wkoll ġieli. E, Ngħidu r-rużarju. Filgħodu mor il-quddiesa. U xi kultant niġġieldu. Allura ngħidu f'dal-kwiet qed jinstema' aħna biss. Wow. Imma le, all right, imma fija hekk Ġifiri l-ħin ta' filgħodu nfittxu ħafna għaliex neħles ħafna mix-xogħol filgħodu. Għaliex imbagħad tkun tista' tikkonċentra fuq in-nies. Jiġifieri xi tasal?
Ix-xogħol eh. f'xi l-ħamsa neqsin kwarta filgħodu. Taslu fil-ħamsa neqsin kwart, tmorru passiġġata, tgħidu r-Rużarju, tiġġieldu xi ftit, tirrispondi l-emails. Eżatt. U ovvjament imbagħad ikollok ġurnata mimlija, u mbagħad terġa' tmur lura u ovvjament. Nerġa' nibda l-ħajja. Eżatt, mat-tifel, mużew, skola. U tlaħħaq ma' kollox. Tipprova. U in the meantime xorta jibqa' jdoqq it-telefon, jidħlu l-emails, xorta nipprova. Int minn dejjem xtaqt tkun nurse? Le, mhux dejjem xtaqt inkun ners, ma kienx tgħaddili mir-ras li nkun ners. Wow. Iva, xina kont nħobb il-history. Għadek.
Għadni nħobb ħafna l-history u xtaqt insir teacher tal-history. Eh. Imma mbagħad il-ħajja tieħdok ma tieħor għaliex meta ġejt biex napplika għal teacher tal-history, qaluli inti oħra biss applikajtu Għal dak li xtaqt jiena, għax inti teacher tal-history u sociology kelli. Eh, għallu li inti uħra biss applikajtu, għallura mux se jiftaħ. Il-kors ma fetaħx.
Eżatt. U inti spiċajt.
Ma nafx tal għamil bħajti. Tafx għamil. Imma eh.
mbat il-mami kienet nurse. Aha. Sewa u koll. Imma in the meantime jienu nizla l-ura d-dar, eh, il-tqajt ma ħabiba tijaj. Kombinazzjoni taħseb. Jiena naħse, ara, il-kombinazzjonijiet fil-ħajja m'eżistux. Hux vera. Le.
Jiena nemmen li kollox ikun hemm pjan t'Alla fih. U qaltli, qaltli u hija miegħi, qaltli jiena sejra nurse. U mort magħha. Mort magħha nurse. Eżatt, u mort magħha nurse. Dik kienet toqgħod ma' ġenbi. Miskina llum il-ġurnata ħallietna x'kellha cancer u ta' 30 years ħallietna. U inti?
Imma jiena xorta għadni niftakar. Ħadd ħsiebha.
Ejja, ejja.
Ara naqra kif jiġu l-affarijiet, il-persuna li lilek qisha qabbditek u poġġietek fit-triq tan-nursing li naħseb x'kien jisimha? Anne Marie.
Naħseb Anne Marie. Konna nqogħdu ħdejn xulxin.
Kienet mibgħuta mhux minn Alla, minn l-anġli kollha. Ara, I owe it to her, ġifieri żgur. Għax poġġietek f'dik it-triq u mbagħad kellek tkun int ukoll Miskina, hekk vera li vera ħassni ħażin. Ħadd ħsieba.
M'hemmx tagħmel, dik hija l-ħajja.
U da ma kienx ġifir meta tajt nursing ma kienx xi kors ta' erba' xhur ejja tlaqna u lesti. Eh, u żgur li le. Kors ta' kemm hu twil? Il-kors kien erba' snin. Eh. U peress li jiena kelli lej levels u ta' fiddi, tħalli degree. Eh, żgur. Kont ġibli napplika għal degree. Imma xħin Dħalt fih il-kors kien iebes. U ma jkollokx background ta' sciences. Ta' biology.
La ta' chemistry, xejn. Speċjalment l-ewwel sentejn sakemm ingranajt kienet iebsa ħafna. Imma mbagħad irrankajt u llum il-ġurnata jogħġobni ħafna ħafna li. Nista' nimmaġina. Eħe, li llum il-ġurnata kieku kelli nagħżel nidħol tabib għax togħġobni ħafna l-mediċina. Terġa' it-tifel. It-tifel jixtieq imur tabib. Kemm hu ħelu. U jrid ikompli fuq puttinu. U jrid ikompli fuq puttinu għax jo jaffaxxinah puttinu. Eh, eh. U jo. Follows mommy's footsteps, so. Jista' jkun.
Eh, eh. Le. Le, nixtieq li jkun hemm min ikompli puttinu fil-verità meta nispiċċaw aħna. Qed nippruvaw nraw mużżaża ta' speċjalment it-tfal li jkunu għaddej għadhom kif għaddew mill-cancer u ma survivors jiġu fl-activities li jkollna Ġifieri għandna min qegħdin inrawmuhom. Proset.
Jiġifieri inti għamilt dawn l-erba' snin, kellek titlaq il-ħolma tiegħek li ssir teacher tal-History.
Illum xorta daqsxejn żgħira teacher għax xi kultant ngħallem ftit lill-università, lill-istudenti. Eh, tara.
Imma inti anke meta għamilt il-kors tan-nursing, it-teżi tiegħek Iva.
Kienet fuq it-tfal? Eh, morda bil-cancer. Għax inti kien hemm żmien ukoll li kont qed tikkonsidra wkoll tidħol soru. Iva veru, meta kont żgħira kont ngħidilhom jien irrid insir sister. Eħe. U U eħe. titla' missjoni. Iva, kont nixtieq nitla' l-missjoni. Dejjem nixtieq naħdem mat-tfal. Eħe, jiġifieri inti Eħe. minn dejjem Iva, kellek iva, din ko- l-imħabba. Jiena t-tfal jaffaxxinawni, llum il-ġurnata għadna nieħdu pjaċir ta' ġifieri norganizzaw il-parties, l-affarijiet tat-tfal Iġennuni! Fil-fatt qabel ma bdejna hawnhekk konna qegħdin niddiskutu tfal mhux tfal u inti għad kemm tixtieq li għext. Iva, fl-antik meta kien ikollhom sebgħa u tmint tmint tfal. Wow. U spiċċajt b'wieħed jiena. Mhux b'wieħed, għandek ħafna tfal inti. Mhux eh. tiegħek, imma. Le, nħobbuhom ħafna tfal. U naħseb dawk huma l-highlight tal-ġurnata tagħna. Ġifieri, eħe. Inħoss qalbi tifraħ meta nara tfal. Avolja, avolja ikunu għaddejjin, minn xiex ikunu għaddejjin, xorta iferħuna ħafna. Fil-fat jina lek nemmen, nemmen ħafna veru għedin nċajtaw fuq għawek, ma jina nemmen ħafna li il-mixja tiegħek kienet dejjem lejn dak li qed tagħmel illum il-ġurnata għax anki inti meta ggradwajt irrakkuntajtli kif bagħtuk ġo xi ward tal-irġiel kienet dak iż-żmien, imma ġurnata għamilt hemmhekk ta'. Eħe, u kombinazzjoni għamilt ġurnata U spiċċa. Jien għadni sal-lum, jiġifieri ngħid li eħe, Alla jkun preparalek it-triq. Jiġifieri, u spiċċajt qaluli isma' hemm nurse li qiegħda bil-long sick leave u għandna bżonn replacement. Ġo Wonderland. Ġo Wonderland dak iż-żmien, is-sala tat-tfal. Tfal. Għax kienu Saint Luke's. Jiġifieri ara x'kum, ħa nuża l-kelma kumbinazzjoni, però again, ma nemmnux li dawn kienu kumbinazzjonijiet. Le, ma nemminx li.
Inti gradwajt, spiċċajt ġo ward tal-adulti, għamilt xebgħa nervi, Għax taqgħad tkun mat-tfal. Iva. U b'kumbinazzjoni ċemplulek u qalulek hemm post ġo Underland. Iva. U dak il-ħin kont se ngħidilhom isma' orzuni għax m'iniex nemmen. U mor ġo dis-sala. U minn Wonderland. Spiċċajt ġo Puttinu. Beda kollox.
Eżatt. Iltqajt ma' Reni.
Konna fl-istess xift flimkien. U nara dan ir-raġel li kien ħafna ħafna entużjast li jipprova jgħin lil ħaddieħor. Kont narah b'ħafna passjoni biex jgħin lin-nies. Kien jidħol f'ħafna trouble għax sakemm aċċettaw il-fatt li inti qed tagħmel xi ħaġa ġdida, qisek qed tibdel il-kultura u ta' kif isiru l-affarijiet normali. Kulħadd ikun irid l-affarijiet ma jinbidlux.
Eżatt.
Kif jgħidu bl-Ingliż, you are shaking the boat. Eżatt.
U eħe, ma dawn l-affarijiet kienu jogħġbuni, jiġifieri fil-bidu biex issebbaħ il-wards, torganizza l-parties, konna jew jien naf forsi xi darba naqtgħu xi wix ta' xi tifel. U dawk l-affarijiet hekk kienu fija wkoll, allura mmiċċjajna fuqha l-ħaġa. U naħseb minn hemmhekk bdejna infatti, bdejna hekk, bdejt ngħinu fl-affarijiet, beda jorganizza l-ewwel maratona tal-futbol għall-puttinu u niftakarni wkoll li bdejt ninvolvi ruħi u ftit ftit irrankajna. U llum inna 20 sena naħdmu flimkien. U fil hemm Reni lilek diskrivik bħala sensittiva ħafna, però pitbull.
Lallu ballu.
Għajdli għalfej pitbull. Għax pitbull, eh? Għal imma sensittiva, charming, imma pitbull, eh? Le, ara, jiena għal dak li nemmen, rajt, fighter, niġġieled. Jiġifieri l-inġustizzja ma nħobbha xejn u xi nara l-inġustizzji ninkett ħafna.
Issir pitbull.
Hekk, jekk nista' nagħmel xi ħaġa, immur it-triq kollha biex nagħmilha. U għallek imma naħseb li pitbull għax niġlet miegħu ma nħallix jagħmel li jrid. Jista' jkun ukoll. Eżatt, għaliex għaliex jiena kollox strutturata u reni mhux iddixxiplinat fl-affarijiet. Allura rajtu l-uffiċċju.
Eżatt.
U għal xejn, meta joħroġ xi ġimgħa ma jkunx jagħtem hekk jiena nisbarazza l-office kollu, naraħ kollox Xejn, jiġi hu jerġa'. Le fil-fatt jiena meta kont ġejt niltaqa' magħkom ehm, rajt ħbiberija kbira u rajt ammirazzjoni kbira tiegħek lejh u tiegħu lejk. U dak huwa duo tim li vera vera jaħdem. Kif għattuli tnejn, għattuli aħna mhux min jidher jew min jirnexxielu, imma li nwasslu l-lanċa fejn għandha tasal. Inti jekk iżżomm quddiem għajnejk it-tbatijiet kbar li naraw kuljum, kompletament jekk inti issemmi lilek innifsek jew tiffoka fuqek innifsek, fil-verità tkun qed titlef il-meaning ta' dak li tkun qed tagħmel. Tant naraw tbatijiet kbar, inti x'jibqa' minnek meta tara tifel żgħir, tara lil dawk il-ġenituri Ma, ma tistax tpoġġi lilek innifsek jew toqgħod taħseb f'kemm se nidher jien. Fil-verità, l-importanti li dawk it-tfal, dawk il-pazjenti jkunu qed jieħdu the best. Jiena fil-fatt waħda mill-affarijiet li tlaqt minn hemm naħseb fuqha, kif, kif jirnexxielek, jirnexxielkom tibqgħu daqshekk pożittivi, tibqgħu daqshekk, ovvjament hu, imma pereżempju meta ġejt kien hemm tifel għattuli li kien qiegħed fl-aħħar mumenti ta' ħajtu. U jiena qatt imma kif jirnexxilkom tmorru tkellmuh għax tfal hija kera ħafna l-mewt fuq tfal u l-cancer u l-mard fuq tfal naħseb huwa l-agħar mard li tista' tesperjenza. Kif jirnexxielkom, Anġel?
Ara, jekk taħseb fuq dik il-parti biss, jiġifieri li jkun hemm parti mit-tfal li ma jagħmluhiex, fil-verità hija titnikket ħafna. Imma 85 fil-mija tal-pazjenti tfal ifiequ u allura dik hija xi ħaġa li inti tifraħ, tferrħek u anke hija xi ħaġa pożittiva li inti qed tagħmel id-differenza fil-ħajja ta' dawn it-tfal. Però eħe sfortunatament hemm persentaġġ ta' dawn it-tfal li ma jagħmluhiex u ifhimni dawk huma mumenti naħseb li taqa' dalma sewda u inti tibda tistaqsi daqsxejn lilek innifsek X'inti tagħmel hawnhekk? U jien ġie kultant meta nkunu qed nagħtu l-kimo nibda ngħid aħna x'aħna ntuhom lil dawn it-tfal. Noqogħdu tant attenti x'intuhom jieklu u hekk u mbagħad fil-verità qed intuhom il-chemotherapy u Biex tippruvaw imma. Tfejjaqhom.
Tfejjaqhom. Fil-mija, u ġifieri l-chemotherapy huwa t-trattament tagħhom. Imma eħe, jgħaddu mumenti koroh fejn inti tibda tik. Aħna nemmnu ħafna f'Alla ma nibda ngħidlu isma' inti vera teżisti u jekk għandek toħodhom għal xiex titbatija kollha qbad u ħudhom then and then, ittawwal xi Fhimt? Ehm, imma eħe, xorta nara l-mirakli kuljum isiru u fil-verità eżempju l-aħħar funeral li kellna ta' ta' Francesco, l-ewwel ħaġa rajt Malta kollha Hekk tingħaqad mal-familja s-sapport kbir li jħossu l-familja li tara l-ġenituri jaċċettawha. Dawk huma mirakli u li li tara lilu ħalli d-dinja fil-paċi, aċċettah, kien jafu wkoll. Ġifieri inti għandek ġuvni ta' ħmistax-il sena li jaċċettaw li jkun jaf u tara t-trankwillità ġo wiċċu. Jekk ma jkunx hemm Alla jaħdem dak il-ħin, x'ikun? Aħna f'dak il-mument u bla kliem, hu m'għandekx kliem iżjed, imma nippruvaw li f'dawk il-mumenti nissaportjaw lill-familja, tkun hemmhekk tismagħhom, jekk ikun hemm bżonn xi ħaġa għtijielhom, jekk tista' tferraħ it-tifel jew it-tifla f'dawk il-mumenti għtijielhom ukoll. Darba kellna tfajla niftakar u qaltli jiena kelli the time of my life. Qaltli qaltli għax fil-verità qabel qabel daħlet daħlet fil-ward qaltli jiena sirt star qaltli hawnhekk. Qabel daħlet fil-ward kellha ħajja daqsxejn iżjed ikkumplikata qaltli u mementu tħa ġifieri eħe fil-verità li tipprova tagħmel kemm tista' għal dawn it-tfal u għal dawn il-familji fl-aħħar mill-aħħar imbagħad Jidħol Alla hu li jipprova jsabbar il-ġenituri u l-familja. Għax fil-verità aħna. Alla hu puttinu.
Aħna fil-verità magħżulin minn Alla hu. Għax fil-fatt inti għedt li għedt li għedt li mell għedt li meta jitilqu minn hawn, ftit minnhom it-tfal ma jkunux iridu jitilqu daqskemm juħdu pjaċir fil-ward intkom kemm kemm kemm tagħmlulhom.

Għad li għad li mel taf li ma jiftakrux it-tbatija. Iva veru.
Ħafna minnhom hekk għandhom esperjenzi pożittivi u dik xi ħaġa li jgħidulna huma taf ġifieri mhux jien qed ngħidha lili ma kinetx tgħaddili minn rasi li ma jiftakrux, ħafna minnhom speċjalment ikunu żgħar eżempju five, six, seven jgħiduli taf li ma niftakarx jiena jgħiduli ma niftakar xejn ħlief il-parties kemm konna nidqu kemm konna nilagħbu fil-ward. U dawk jiftakruhom, jibqgħu jiftakruhom. Hija sabiħa ħafna għax inti ġeneralment aħna mdorrijin. Imdorrijin niftakru iktar jekk hemm għaxar affarijiet sbieħ u waħda ħażina, qisna aħna wired moħħna biex jiftakar dik il-biċċa ħażina li ġrat, tajjeb? Issa dawn bil-kontra. It-tfal imma jiffunzjonaw differenti, taf. Kemm nixtieq niffunzjonaw iktar bħat-tfal, hux? Ara, mhux għalhekk Ġesù qalhom hux li kien kontu bħat-tfal, hu? Vera. Fil-verità, eħe, innoċenti, ħażen m'għandhomx, dak li għandhom ġo fihha jesprimuh. Eħe, u naħseb li li l-approach tagħhom, il-perception lejn il-ħajja hija kompletament differenti, huma jafu jgħixu l-preżent. Vera. Iva, ikun hemm tfal ukoll li jinkwitaw, ta' ġifieri, għax it-tfal Jafu jaħbu, jafu jinkwitaw, jafu jfittxu, intelliġenti ħafna, u jafu ma jurux biex ma jinkwetawx il-ġenituri tagħhom. Wow!
Iva, ħafna. Biex ma jinkwetawx?
Iva, ikollna l-maġġoranza tat-tfal ma jkunux iridu jinkwetaw il-ġenituri tagħhom. X'responsabbiltà!
Iva, nara ħafna fit-tfal jiena, u għalhekk huma kreaturi meraviljużi jiena għalija t-tfal. li jkunu f'dawk il-mumenti ma jridux jinkwetaw il-ġenituri tagħhom. Allura, eħe, naħseb min jaf x'ikun għaddej minn dak il-moħħ ċkejken, imma eħe, illum il-ġurnata nirrealizza wara 20 sena kemm huma intelliġenti t-tfal, ħafna, iktar milli naħsbu aħna. Kieku tgħidli X'tieħu inti minn dan ix-xogħol li tagħmel? X'tieħu miegħek?
Ħafna mħabba. Ħafna mħabba tieħu miegħek. U dik dik l-ewwel ħaġa u t-tieni ħaġa hija li ma tieħu xejn for granted, kemm aħna xejn u li kemm noqogħdu niffissaw fuq l-affarijiet. Ħdej dawn l-affarijiet, dawn is-sitwazzjonijiet, l-ebda problema mhi kbira. Kollox huwa challenge fil-ħajja. Sewwa, għax inti ma jkollokx aptit. L-affarijiet challenging mhumiex sbieħ u jaf ikun hemm problemi li jtuna daqsxejn kedda, imma dawk huma challenges, huma hurdles li taqbiżhom. Sewwa, ikun challenge li jaf għada pitgħada jagħmilek aħjar. Imma ħdejn dawn, dawn huma l-vera problemi. Dawn huma challenges ta' vera. Meta inti taffaċċja ġifieri tara, nies ta' 30 sena, 40, ikunu għaddejjin mill-mard, il-familja kollha titkisser dak il-mumenti, kulħadd tarahom jinkwitaw, ikollhom it-tfal iż-żgħar xorta. Jiġifieri inti ta' kull età naraw il-ġurnata għax Putin hu fetaq fuq mhux fuq it-tfalk biss, imxejna fuq il-kbar ukoll. Imma eħe tara s-sapport u l-imħabba li jagħtu l-familja lil xulxin. U dik hija xi ħaġa meraviljuża, kif jingħaqad il-poplu wkoll biex jgħin lil dawn in-nies, li narawha wkoll fil-maratoni li nagħmlu f'Ta' Puttinu, jiġifieri hija xi ħaġa kbira jien għalija, li nistgħu niġġieldu fuq kollox imma meta naraw persuna li għandha bżonn l-għajnuna, u għalhekk ngħidlek l-ewwel ħaġa mħabba, imħabba biss. Eħe, u li ma nieħdu xejn for granted, dawk it-tnejn. Fil-fatt tkellimna fuqha di tal-poplu Malti fejn Ngħixu f'sitwazzjoni, fi żmien fejn dejjem ngħidu kif il-bniedem sar individwalist ħafna u egoist, però tkellimna fuqha li il-Maltin, speċjalment meta jkun hemm ġbir, u dan mhux ġbir ta' puttinu, jkun hemm, ikun hemm ħafna differenti, però intkom dejjem meta jkun hemm ġbir dejjem jirrispondu l-Maltin. Il-ġenerożità, fil-fatt iktar 'il quddiem nitkellmu naqra il-flus li tiġbru, il-ġid kollu li qegħdin tagħmlu b'dawn il- flus li qed tiġbru. Dr. Calvania, meta rak fil-bidu, meta inti feġġejt fil-Wonderland.
Kata diz daħaru. Kellek. 21 kelli. 21. Mm.
Kien ħares lejk u x'kien qallhom.

u lill-ġenituri. Infatti, il-ġenituri jimmissjawh trement u anke t-tfal li li inti għandek tabib li jirrispondi bil-lejl u jirrabja jekk ma jċemplulux anke fis-setgħi ta' bil-lejl hija xi ħaġa li m'għadek issibha komuni u ġifieri eħe u kien kien kien hemmhekk kien kien hemmhekk għal dak li jkun, hu jiġifieri kien miftuħ għal anke meta aħna nkunu ikollna xi ħolma stramba biex inkunu nridu nagħmlu xi proġett, kien jissapportjana għax kien kien iberrikhom dawn l-affarijiet. U u għalhekk nimmissjawh, hu jiġifieri l-barka tiegħu. Il-point of reference tiegħu spiċċa hu li inti għandek xi ħadd fuq min iddur. Mhm. U dik spiċċat. Imma eħe, naħseb waħda mill-affarijiet aħna għadhom jiġu sal-lum. Ġenituri, darba kellna om, bqajt mistaġba, għalt li jien aċċettajt li ġralu t-tifel, għalt li però ma aċċettajtx li mid-Dr. Kalvanja. Ġifir daqshekk ħassewh, daqshekk kienet b'saħħitha. li għalihom kelma minn tiegħu kienet isserrħilhom qalbhom u jorqdu bil-lejl. Saqajkom għajjenin, mhu ġugħajn u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek.

Jien għalija dawn huma n-nies super human, speċjali, ikunu nies bħalek hu finalment ukoll. U le, hawn ħafna nies qalbhom tajba, taf, ġifieri u Putin hu missejnihom, missejn ħafna minnhom, kieku ma konniex nagħmlu li għamilna għaliex finalment il-proġetti li nagħmlu u l-affarijiet li nagħmlu għal dawn in-nies irridu ħafna għajnuna minn ħafna nies. U eħe, tul is-snin iltqajna ma' ħafna nies b'talenti li lesti joffru l-affarijiet u s-servizz tagħhom b'xejn. Ltqajna ma' ħafna sponsors u dawn ifissru li huma nies li jridu jagħtu u jridu jaraw 'l ħaddieħor aħjar. Ġifieri eħe, hawn Malta nista' niggarantilek jiena li Puttinu rajna d-differenza kompletament ta' nies li mhumiex egoisti. Fil-fatt inti għedt li ċertu affarijiet bħal ġieli anki fil-wirt iħallulkom. Iva.
Wow!
Kombinazzjoni s-Sibt li għadda għadu kif ħalliena raġel li li ħalla l-wirt kollu għal puttinu. U dawk l-ewwel ħaġa għamlu ġest verament sabiħ. Li tara l tal-familja tagħhom jaċċettaw u jiġu bil-ferħ jgħidulek huma wkoll. Dik hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Kbira. Iva. U aħna mbagħad in return ukoll insemmu wieħed mill-appartamenti li qed nagħmlu fiċ-ċentru ta' Londra ħa nsemmuha għal dawn in-nies li jkunu għamlu xi ħaġa kbira għax naħseb li għandhom jibqgħu imfakkrin. Xi ħadd ieħor ħalla wkoll il-wirt għal Putinu u llum il-ġurnata huma ċ-charity shops ta' Putinu. Iva, ċertops li qegħdin. Li qegħdin il-Qawra, ħdejn il-Knisja tal-Qawra. U dawk kienu żewġ garaxxijiet, parti mill-wirt, u kulħadd qalilna ikrihom jew biegħhom u aħna għedna le, rridu nagħmlu xi ħaġa li dar-raġel, Mario Farrugia kien jismu, jibqa' mfakkar u x'kien iħares lejna mill-ġenna jgħid, ara x'inhu jsir bil-affarijiet u bil-proprjetà li kelli jiena. U jibqa' jsir il-ġid, u hu jibqa' mfakkar ukoll. Hija xi ħaġa naħseb imħabba ikbar minn hekk, għalhekk għedtlek eħe, puttinu hija kelma waħda mħabba.
Inti kemm ilu li ħalliena Doctor Calvagna u mbagħad iddeċidejt tmur full time? Iva.
Għax qabel kont immexxi l-ward, imma mbagħad minn mid Doctor Calvagna ħassejt l-ewwel ħaġa puttinu beda jikber ħafna u naħseb kien il-mument li noħroġ, noħroġ full time fuq Puttinu. U Puttinu kompla jikber għax imbagħad sibna l-proġett ukoll li qed nagħmlu bħalissa u naħseb kienet a blessing ukoll li li kien il-mument li li eħe kien il-mument li noħroġ. Għax fil-fatt f'xi ftit ġim issa ilu ftit, ftit ġimgħat ilu, anki xhur ilu, Kien hemm headlines li ma kienx hemm biżżejjed spazju għan-nies li kellhom bżonn fejn joqogħdu l-Ingilterra. Però kif tħossok meta tixtieq tgħin u ma tistgħux għax Għalissa, ħa, għad għandkom il-proġetti. Nippanikja ftit, eżatt kif ikollna. Ftit, u. Eħe, nippanikja.
Ġi kultant anka nqum bil-lejl newden, kif se nagħmlu. Imma mbagħad b'xi mod jew ieħor jirnexxielna nsibu way. Imma eħe, dawn l-aħħar tliet snin speċjalment saret daqsxejn challenging bl-appartamenti li għandna, għalkemm għandna 26 appartament available, imma r-rata vera żdiedet. Bejn 60 u 90 pazjent kull xahar qed ikollhom jitilgħu l-Ingilterra għall-kura. 60 u 90 pazjent fix-xahar. Aha.
Allura mhumiex biżżejjed u dik kienet ir-raġuni għalxiex ħassejna l-bżonn għal iktar akkomodazzjoni. Għaliex mhux ir-rata biss żdiedet, mill-Covid 'l hawn, l-Ingilterra r-rata ta' kemm tikri appartament u l-akkomodazzjoni Triplat, illum il-ġurnata f'Sutton fejn qegħdin aħna, appartament jitolbuhom xi ta' erbat elef sterlina. Fix-xahar.
Fix-xahar.
U fiċ-ċentru ta' Londra jitolbuhom seba' jew tmint elef sterlina fix-xahar. Li jiena bdejt ngħid imma dawn m'qed ifittxu tajjeb naħseb meta jiġu jgħidulna l-pazjenti għax jekk ngħidulhom isma' m'għandniex appartament. Titfittex. Iridu jfittxu.
U jiġu lura u jiġu ppanikjati. Mhux hekk.
U m'għattihomx tort imma mbagħad dħalt infittex jiena. U l-allu, f'salt wieħed splodew, ġifieri dawn minn mindu ħarġu mill-Brexit, ġifieri kien hemm il-Brexit u minn żmien il-COVID 'l hawn, il-prezzijiet splodew tal-kiri l-Ingilterra. U għandna ġenn kbir biex illestuh dan il-proġett. Inti fil-fatt, mela jien ħa nitkellmu fuq dan il-proġett, mela intkom Għandkom Martin Court qiegħed f'Sutton, mhux vera, fejn hemmhekk minn tlett appartamenti li xtrajtuhom fit-2008 daw imnexxielkom minn tmienja, minn tlieta iġġibuhom. Iva, xtrajna l-blokka kollha. Jiġifieri għax aħna peress li bdejna fuq it-tfal, Għedna, ejja nixtru, sibna daw tliet appartamenti, kienu ground floor u għedna u jafu it-tfal, ir-rata ta' kemm jitilgħu tfal morda bil-cancer, tinsiex, mm. right? Għedna biżejjed dawn. Tlieta. Tlieta kienu biżejjed iva. U bdejna xtrajna lilhom. Ġifieri ħadna loan dak iż-żmien għal 10 snin u ħallasnihom fi tliet snin. Però mbagħad bdew ġejjin tfal oħrajn li m'għandhomx cancer u kienu jgħidulna l-ġenituri tagħhom mhux xorta għaddejjin minn tbatija u għandhom raġun. U mbagħad bdejna ftit ftit ngħinu iktar nies. Ma mbagħad bdejna nirrealizzaw li min għandu terti u għandu żewġt itfal żgħar u min għandu forti ma tgħinux kif tista' jkollhom 28, 24 Issa bħalissa eżempju għandna żewġ żgħażagħ fl-appartamenti li għandhom twenty four. Għandna ieħor għandu twenty eight. Ma tgħinhomx dawk? Ma konniex nafu li r-rata, dak iż-żmien ir-rata kienet tletin, erbgħin fix-xahar. Fix-xahar. Illum qisha rtriplat il-popolazzjoni ġifieri ta' nies li qegħdin isiefru. Imma triplat għax il-mard qed jiżdied. Jiena naħseb li mhux għax qed jiżdied, hemm iżjed kura li hija available għall-pazjenti, qed tnaqqbdu l-mard minn qabel, jiġifieri t-tobba hemm iżjed hemm iżjed kura, l-kura żdiedet. Qed tnaqqbdu l-mard qabel, qed nibagħtuhom iżjed qabel, il-pazjenti qed qegħdin ifiqu iżjed, naħseb li r-rata ta' suċċess hija hija ikbar. U dak li jkun naħseb li naħseb għandu iżjed, ċans ifiequ. U dik hija r-raġuni għal xiex għandna bżonn nagħmlu iżjed awareness ta' ta' bniedem għandu bżonn jieħu ħsieb iżjed saħħtu, jmur jiċċekkji iżjed, għaliex hemm ħafna kura available. Iktar screening.
Iva. Mela, għandkom tmien appartamenti u mbagħad xtrajtu dar li semmejtuha Puttinu House iva. u Xvera u dik Kellna bżonn iżjed appartamenti, jiġifieri b'kollox. My God.
L-ewwel dik il-blokka ta' Martin Court għandna tmienja, mbagħad din waqqajnija rġajna bnejniha u għandna tnax-il appartament. Dawk b'kollox għoxrin u nikru sitt oħra. Dawk sitta u għoxrin b'kollox. Però
għandkom l-aħħar dar iva. li għad ġo Londra. ġaċ-ċentru ta' Londra, għaxar minuti bil-mixi minn Russell Square. Li ġew kuntratturi kbar hawn Malta fuqkom u saqsewkom. Iva.
Li qalulna da bilfors minn hawn. Ara, wieħed mill-kuntratturi sewwa ġie u tana twenty thousand. Eżatt kif xtrajniha. Qalilna għaliex jiena taf kemm ilni tiela' u nieżel l-Ingilterra u binja bħal dik ma rnexxielix insibha. Kif sibtuha?
Wieħed ieħor naħseb mill-mirakli jew. Int?
Għax eh, ara kien żmien il-COVID mm. eh, u taf inti fil-COVID għalaq kulħadd. Mm. Ġifieri l-hotels ma mm. kienux qed jiffunzjonaw u din kienet guest house tal-ħaddiema tal-hotel. Allura dak iż-żmien peress li kulħadd id-dar, fimni domna daqsxejn magħluqin, il-Covid damet daqsxejn għaddejja, u kienu maqbudin bil-flus. U tefgħu din il-proprjetà għall-bejgħ u kombinazzjoni wkoll, ġifieri li ma kienet kombinazzjoni xejn għax sibni aħna. Qed ngħidu ħafna l-kelma kombinazzjoni llum, eh. U Kienet tiswa ħafna iżjed milli xtrajniha, imma qalulna dawn maqbudin bil-flus. Fil-verità xtrajt talbu kienu qed jitolbu xi sixteen million tagħha u rnexxielna nixtruha eight point nine million. Nofs. Prattikament kważi n-nofs, u il-perit Ray D'Amico li hawn Malta qalilna tanti tajba dil-binja, qalilna li jekk jitolbukom żewġ miljuni oħra wkoll ixtruha. Wow.
U da tmur inti ġifiri u tagħmel id-deals u. Laqas nemmen jiena xi kultant li mmorru aħna. Eh, xi kultant meta konu l-Ingilterra r-renni ngħidlu imma possibbli din aħna xtrajnija ta' puttinu nies li aħna nerżi żuma ma nifmux. Imma ħa naħseb li Alla jinqeda b'kulħadd tu, inqeda b'Mose li kien itemtem.
Ħelwa.
Jinqeda b'żewġ ħmir. Jien naħseb meta twilit inti u l-mami deċidiet eh, Dik l-isem ta' Anġel, naħseb tatek i żejda fuq wara, għax naħseb Angel kellha tiġi. Le, fil-verità, il-papa eh. fuq l-ID card Angel kitibni eh, ġifri dak il-ktuba. Eh, tara?
Leva, jina twilit l-għada ta' Saint Valentine's. Eħe. Eħe, u l-mami għalt li mux l-anġli rajt bik, għalt li l-istile. Ma naqwa li jem fuq. Ma fil-verita mżemmija għanna n nutijaj, għax kien mit, kien jismu Anġlu. Ma l-mamja għaltlu l-papa għaltlu, jekk ikolli tifla nsemmi Anġel, għaltlu ma jekk ikolli tifel mux nsemmi Anġelo.
U Anġel l-Anġlu qed tagħmel ħafna mirakli għax dan um, il-binja li xtrajtu ġol Ingilterra. Dili ħassemmu għal Dr. Kalvania? Iva, din il-binja bix-xieraq u nsemmu għalih. Naħseb din kienet l-iktar bilja li Dottor Calvagna kellu entużjażmu għaliha. Kien iċemp lilna u jiltaqa' magħna hekk ħafna drabi, jiġifieri kien isaqsina fiex wasalna, fiex wasalna, fiex wasalna, miskien qatt ma kellu ċans l-opportunità jaraha, għaliex meta ġejna biex niffirmaw biex nixtruha, kellna niffirmaw online. Okay. Għalix kien żmien il-Covid u meta mhm. xtrajnija. U weħe għandi dispjaċir li qatt mara. Ma ħansemmu għaliħu, ġifiri biex xira. U din hija l-binja fej kull appartament ġo fiha ħassemmuha. Iva. Għal xi ħadd. Għal xi ħadd. Li għamel kontribut kbir ġifiri għal dawn l-appartamenti.
It's a beautiful gesture. Naħseb li li dak li jkun qiegħed jemmen fih dawn il-proġett naħseb ikun qed jagħmel xi ħaġa kbira ħafna u għandu jibqa' mfakkar li sehem dak li mhux biex tidher ta'. Jiġifieri jien ma nemminx li hemm xi ħadd hemm barra li jagħti biex jidher għax fil-verità huma mumenti żgħar fejn inti jittella' ismek u fil-verità u daqshekk. Imma dak li jkun ikun qed jagħmilha għax vera jemmen fiha. Imma hija xi ħaġa sabiħa li dak li jkun, eħe, tonorah u turih gratitudni, u fl-aħħar mill-aħħar ħaddieħor jitħajjar. Ngħaddik eżempju żgħir bl-affarijiet li jitħajru n-nies. Eżempju, illum il-ġurnata daħlet id-drawwa li min jagħmel il-birthday tiegħu jagħmel xi birthday party. Flok tirċievi rigali inti, tiddeċiedi ma titlobx rigali lin-nies tgħidilhom isma' il-flus li kont se tonfoq fir-rigal. Ħa ntihom.
Għamilhom ċekk lil Puttinu, eżempju, u dik daħlet ukoll. Allura dak li jkun jiġi, jieħu pjaċir jippreżenta l-flus lil Puttinu, naħdulu rigal, ngħidulu happy birthday fuq il-Facebook, u ħafna nies isiru jafu b'dak il-ġest u jitħajru. U naħseb li hija xi ħaġa sabiħa u llum il-ġurnata daħlet id-drawwa tas-souvenirs, eżempju, tat-tieġ. Tat-tiġijiet.
Eżatt, dik, dik ukoll kienet bdiet minn xi ħaġa żgħira. Xi ħaġa żgħira li kien hemm xi ħadd li qal nies ma jiena nixtieq li minn flok souvenirs nagħmel ġest lil puttinu. Il-flus li kont se fuq fis-souvenirs intihom lilkom. U bdejna nagħtu l-bookmarks. Daw affarijiet. U minn dawn l-affarijiet żgħar intkom jirnexxilkom tixtru binja ta' kważi 9 miljuni li llum il-ġurnata int irnexxielek ngħidlek tim kollu kellek flimkien board meeting jew ma nafx kellek biex iżidu sular ieħor. Dik kienet taqtija ta' u Reni Għad li li tħallik titħol wahdek. Għax kien għata qalbu. Għalli jibba niflaħx iżjed. Mar jikoll donuts u minn flok. Għax, eħe, kienet kienet iebsa u inti titkun responsabli bil-flus li jatituna n-nies u u inti biex jirnexxilek iġġib sular ieħor, inti orrajt ħazzit il-valur tal-binja. Imma jekk ma jirnexxilek xi ġibu mbagħad. Inti tkun responsabbli li nfaqt ħafna flus, jiġifieri dik ir-responsabbiltà konna nħossuha ħafna li jekk ma jirnexxielniex, ifhimni, orajt konna qed nagħmlu l-almu tagħna. Xorta jkun ikollkom l-appartamenti imma sudar ieħor. Inħossu inti meta tkun qed tagħmel xi ħaġa d-dar tiegħek, mhux għal kull one cent tkun responsabbli għalih. U aħna hekk inħossuna fuq l-appartamenti u fuq l-affarijiet li nagħmlu għall-puttinu. li jekk inti bniedem, dik ix-xiħa li qiegħda d-dar tagħtek twenty euros, dawk it-twenty euros trid timmassimizza l-valur tagħha. Għaliex dak li jkun ikun tagħk id-donazzjoni minn qalbu. Għax ikun emmen fih il-proġett u li qed jagħmel ħafna ġid. Allura eħe, dik ir-responsabilità naħseb qiegħda ftit fuq darna u jien kont ninkwieta wkoll imma bqajt bqajt pożittiva iżjed iżjed. Fil-fatt meta aċċettaw Eħe, x'qalu?
Eħe, meta aċċettaw it-tim, għax għandna tim l-Ingilterra, għandna tim kbir għaliex fiċ-ċentru ta' Londra huma tqal l-affarijiet milli milli huma f'Sutton biex iġġib l-affarijiet. Hemmhekk il-kunsill huwa iebes ħafna, għamilna sena u nofs nitħabtu biex ġibnieh dan imbierek permess. U meta ddeċidejna wara li xtrajniha, għax l-avukat qalilna Ara ma jfettlilkomx tgħidulhom li beħsiebkom tapplikawha għal solar ieħor. Meta xtrajtuha. L-ewwel nixtruha.
U mbagħad naraw. U mbagħad naraw.
Xi ngħidnilhom eżatt kif xtrajniha li ħa nibnu solar ieħor. L-ewwel ħaġa t-tim qalulna intom imġienen mhu se qatt mhu se jtuna permess. Qalulna f'di t-triq fejn xtrajtu intom qatt ma ħareġ permess wieħed issa. Wow.
Qalulna jiġifieri intom, ejja nsibu xi mkien ieħor qalulna. Nibdew insibu fl-areas tal-madwar forsi nixtru blokka oħra żgħira biex tikkumplementa. Qalulna ma biex nonfqu l-flus għal sular ieħor naqra iebsa. Però l-istess tara lil Alla jaħdem u bi miraklu ieħor sewwa kellna tifel li ġie diagnosed b'leukemia ġol-ward, Kien għadu jidħol l-ewwel ġurnata u taf inti tmur tapproċċa l-ġenituri, tkellimhom. U dal-missier qalilna jiena qiegħed fil-proprjetà u għandi kuntatti l-Ingilterra. U jien għedtlu, mela, inti tkun on board u tittejna, għalnilu għax aħna għandna dal-imbirek permess u ma nafx minn fejn se ngħaddu. U kombinazzjoni kien jaf lil xi ħadd li vera għandu kuntatti l-Ingilterra. Ċempillu dak il-ħin u anka sal-Parlament tal-Ingilterra dħalna. Jiġifieri, eħe, fil-verità, Alla jkun qed jgħinek. Isiru l-mirakli kuljum. Iva, kuljum immissuhom il-mirakli. Jiġifieri anka f'affarijiet żgħar, ta' eżempju, jien naf xi ħadd jitolbok xi ħaġa u inti laqqas biss tkun għaddejtlek minn rasek tibda tgħid imma din kif se nagħmilha? Temmen li jċempel it-telefon inti. u xi ħadd joffrilek dik dik l-oġġett li tkun qed tfittex, jien nibda ngħid, li rrid ngħidlu ma kieku m'intix tisma' t-telefonat inti, lanqas temmini lanqas inti li qiegħed ma' ġenbi. Ġifieri, eħe, hija xi ħaġa, ngħidilha out of this world jiena daqskemm hekk, ma nafx, huwa feeling. Jien Anġel qed in- qed in- Iħallina bla kliem naħseb. Inħares lejk tagħmel din l-intervista u nħares f'għajnejk U f'għajnejk hemm tant ferħ, hemm tant hekk ferħ u naħseb li ara nemozzjona ruħi għax vera tagħmlu ġid. Imma tru n-nies, u tru n-nies li għandhom qalbhom ħelwa, li Eħe, naħseb li l-ferħ jiġi milli inti qed tagħmel differenza fil-ħajja ta' ħaddieħor għax is-sit. Għax nimmaġinakom b'daw it-tfal li hija ta' diqa kbira. Ija.
Però bl-ixken ħaġa li t-tfal tferraħhom ta' u l-mirakli li tagħmlu intom.
Eh, eżempju fl-office tagħna, fl-imbarazz ta' office li għandna, sewwa, għandna kabord tal-mirakli ieħor, da tiftħu u dejjem mimli bit-toys. Allura daw it-tfal jiġu għat-treatment. U għalihom ġo moħħhom ġejjin fil-ward sabiex jieħdu toy. Allura kull darba jieħdu xi ħaġa żgħira u jifirħu. Ġifieri, laqas jgħidulna bonġu xi kultant dritt għal ġol kabord. Ehm, Immeħel li tara dik l-espressjoni f'wiċċhom, eħej, tik ferħ u li tkun taf. Eh, eżempju, dil-ġimgħa ġew żewġ koppji ħdejna kienu għadhom kif jinżlu mill-Ingilterra u bdew jibku letteralment eh, għax bdew jgħidu Issa li għaddiet nistgħu nħossu relief li għaddiet. Però bdew jgħidu x'int tkun l-Ingilterra tibda tirreali ma temminx is-saħħa ta' dawn l-appartamenti kemm huma bżonjużi. Qalu rajt Malta dejjem taw id-donazzjoni. Imma x'ħin jaslu l-Ingilterra u verament imissu magħha. Is-serħan il-moħħ li sibt komunità. Għaliex inti dawn l-appartamenti apparti li qed joffru saqaf mhux hekk rashom. Għandek in-nies Maltin madwar. Għandek il-lingwa Maltija, għandek il-kultura Maltija li qiegħda hemmhekk li ma tħossokx waħdek. Għaliex inti qiegħed il-bogħod mill-familja. Mhm. U weħe naħseb li. Hemmhekk is familja oħra. Eżatt, u meta jiġu lura jibqgħu jiltaqgħu eżempju hemm żewġ qassisin vera vera qed jagħmlu ġid, għandna t-tim ta' Puttinu l-Ingilterra li qed jgħinna wkoll biex nirranjaw dawn l-appartamenti ukoll għandhom l-istess imħabba lejn dawn il-pazjenti li qed jagħmlu ħafna ġid ukoll. Però dawn il-qassisin ukoll isemmuhom ħafna li qed jagħmlu ħafna ħafna ġid magħhom u meta jiġu xi darba Malta jkunu jridu jiltaqgħu magħhom ukoll. U kif għedt, isiru familja, anke dawk il-familji li jkunu jgħixu fl-istess blokka jibqgħu jiltaqgħu.
U għax inti m'għandekx kwiet, għandkom proġett ieħor Din id-dar, il-Holistic, baqgħalna ftit minuti, però għidli fuq l-aħħar dal-aħħar proġett li ħa tagħmlu, qed toħolmuh. Iva, noħolmuh issa l-ewwel inlestu tal-ċentru ta' Londra, tal-Ingilterra. U mbagħad għax aħna qatt m'għandniex premises ta' puttinu, U l-Gvern tagħna biċ-ċart, għandna għandna dil-biċ-ċart, għadna rridu nibnuha ta', imma nixtiequ nagħmlu ċentru ħolistiku fejn dawn in-nies nimxu t-triq kollha magħhom, speċjalment eżempju min ikun għadda minn xi minn xi trawma, ikollok daqsxejn bereavement fejn isibu lil xulxin, ikollok ambjent sabiħ, nimxu magħhom eżempju l-edukazzjoni tat-tfal, Eh naħseb li tkun ċentru li jkun daqsxejn il-bot mill-isptar, mm. mhux fl-ambjent. U niffukaw iżjed fuq il-psikoloġija ta' dak li jkun. Għaliex naħseb li l-bniedem ikollu psikoloġikament tranquillità hija nofs il-fejqan. Domanda retorika ma nixtieq nagħlaq biha kif jistgħu jgħinu n-nies. Għara retorika imma. Għara, in-nies qegħdin jgħinu l-ħin kollu għax nirringrazzjaw l-Alla u lil daw in-nies dejjem eh, jivvintaw attivitajiet għal puttinu jagħmlu kif qedlek daw il-birthdays souvenirs il-ħin kollu ġejjin. U għahe, min ikun jixtieq jgħin jista' jidħol fil-Facebook ta' Puttinu, eh, hemm il-kuntatti tagħna u jikkuntattjana. minn hemmhekk, jiġifieri għandna charity shops ukoll immexxi mill-volontiera, hemm fejn jgħinu. Proset.
Grazzi ħafna, Anġel. Naf li inti ma tħobbx tidher. Ommi ma xi dwejjaq. Hux!
Qabel nibda xi kien qalbi tħabbat sitta sitta. Imma rajtu.
Issa issa rajt. Le mbagħad tgħaddi. Mbagħad tgħaddi.
Xi ngħidlek, grazzi ħafna ta' dak kollu li int u Reni u t-tim kollu ta' Puttino qegħdin tagħmlu għax ovvjament ta' ġid kbir. Nixtieq nirringrazzjak talli ġejt hawnhekk. Grazzi lilek. Naqra, naqra. Għax kieku ma jkunux nies bħalek u nies tal-media li taw l-exposure il-Puttino, aħna ma ma jkollokx taf int in-nies hemm barra ma nkunux nistgħu nilħquhom allura nirringrazzjak.
Mela, għalik għandi fwiħa jisima di Aiken, Bajantorio Bandera, biex infuħu, sat itħol fil-uffiċju. Tareni, u għotwex Mela, dik grazzi l-taġbiex perfumery. Għall-uffiċju kol forsi, tajjeb iva. għanna għanna għawek a nice candle, grazzi. Għabba biex xabat, Scented candle, grazzi għal Valletta Glass u Peress li ma tantx ikollok free time tajjeb, naqra trattament hawnhekk grazzi lil Mayoka hemmhekk mur għamilt naqra triq. Ħu naqra Ħallejtni bla kliem illum. Naqra me time Anġel. Thank you. X'taħseb? Thank you. Ħalli t-tifel, għidlu inti Għamel int, tajjeb, raġel, reni, ħalluni, u murħu pjaċir. Grazzi ħafna, ħafna, ħafna ġer. Grazzi lilek.
Grazzi. U nixtieq qabel ma nagħla, nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Morgan għal ħwejjeġ, il Gabby Vella għal makeup u lil Luxonas għas-set. Oh, u l-ħerba jgħal isim, ma ninsewhiex. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Mayoka Spas, Dacia Malta, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Burger King, Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.